Минтире лайӑх шанчӑклӑ кӗпер пулни архитектурӑра кӗпер пӗлтерӗшӗ пысӑк. Вӗсене тӗрлӗ чӑрмав урлӑ каҫма хатӗрлеҫҫӗ. Улӑх, ҫул-йӗр, шыв урлӑ. Кӗпере пула чӑрмав урлӑ каҫса кайма пулать. Кашни кӗперех минекеллине кура тӑваҫҫӗ. Чи малтанах кӗперсем ӑнсӑртран пулса кайнӑ. Ӳкнӗ йывӑҫ икӗ ҫырана пӗрлештернӗ те. Упадене кӑтарт кӑна. Этемлӗх хывнӑ малтанхи кӗперсене йывӑҫран тунӑ, каярах чулпа усӑ курма тытӑннӑ. Кун пек кӗпере ансат хывнӑ, тӗрек ҫине хама хурса. Тепӗр тапхӑр аркӑ шутласа кӑларни. Малтанхи аркӑсене пирӗн ӗрӗчченхи вун виҫҫӗмӗш ӗмӗрте авалхи Грецири тума тытӑннӑ. Чи авалхи аркӑллӑ кӗпер – Грецири Микена кӗперӗ. Вӑл икӗ тӗрек ҫине перӗнсе тӑрать. Каярах арка Римра аталаннӑ, унпа акведук хывма тытӑннӑ. Кеберайӑн шыв юхать, кара пӗртсе ҫӳрет. Сеговий спан хулинчи акведук чи палли. Вӑл паянчченех упранса юлнӑ. Вун ултӑмӗш эмӗртелне инксен качӑ йышши кӗпер пулни паллӑ. Унпа ант таврашӗнче анлӑ усӑ курнӑ. Инк тапхӑрӗ чинех сыхланса юлнӑ пертен-пер каҫӑ Кешва Чака. Ҫак каҫӑ Хуинчери Апуримак шывӗн ҫӗрӗнӗсене ҫыхӑнтарать. Тепӗртакран чугунпа усӑ курма тытӑнаҫҫӗ. Шӑрпшырти Айренбридж ялне юриех ҫапла ят панӑ. Мӗншӗн тесен кунта Северн шывӗ урлӑ каҫса ҫӳреме тӗнчере пӗрремӗш хут чугун кӗпер хывнӑ. Кӗпере мӗнле ят панӑ тетӗр? Терӗс, тимӗр кӗпер. Тимӗр технологи аталаннӑ май чӑтӑмлӑ киберхываси пурнӑҫа кӗрсе пынӑ. Юлашки икҫӗр ҫул хушшинче этемлӗх сахал мар чаплӑ кибер хывнӑ. Флоренцири Понте Векьо, Венецири Реальда, Францири Мио, Сан-Францискора ылтӑн хапха. Вун тӑхӑрмӗш ӗмӗр вӗҫӗнче Бруклин киберне хута янӑ. Вӑл ҫирӗм ҫула яхӑн каҫӑ йышши чи вӑрӑм кибер шутланнӑ. Ҫирмӗш Эмер пуҫламӑшӗнче ҫак хисепе икӗ метр вӑрӑмрах Вильямсбург тивӗҫет. Каярах вӗсем икӗ пинти ултҫӑр ҫирӗм ултӑ метр вӑрӑмӑш Макинек кӗперне парӑнаҫҫӗ. Ку таранчченех Макинек чи вӑрӑм кӗпер шутланать. Чи вӑрӑм каҫӑ ятне Японире Акаси Кайкё тивӗҫнӗ. Сиднейри чи илемлӗ вырӑн Харбор Бридж. Кӗпере уҫнӑ хыҫҫӑн ҫитмӗлпелӗк ҫул иртнӗ пулсан та вӑл чи сӑрлаки шутланать. Ҫав хушӑрах чи ҫулли те. Мана хама Леонард Загиба банкирхи ҫӑвӑҫҫине хӑлаланӑ кӗпер килӗшет. Акҫакӑван кӗпер тӑрӑх боссана транспорт кӗрсе ҫӳрет. Шупка ҫутатакан кӗпере ытармалла мар. Тертене пуҫтарӑнакан кӗпер. Ку кӗпере Лондонра 2025 ҫулта ӗҫе кӗртнӗ. Минле илем кӗпер тӗмерӗн. Пӑхӑр-ха мӗнле пуҫтарнать вӑл. Хурт пек. Сингапурти Хендерсон хумӗ кӗпер. Вӑтӑр ултӑ метр ҫӳллӗшӗнчен вӑрман сӑнама пулать. Австри, Грасс хули Айола утрав кӗпер. Хуран евӗр кӗпер варринче бар, кафе тата соляри вырнаҫнӑ. Китайри аслӑ винан вехи кӗпер тӗнчери чи вӑрӑм кӗпер. Ун тӑрӑх Джэнчжоусина магистраль иртет. Кипер тӑршшӗ сакӑр вунӑ километр. Ҫапах та мана Фолкер урапи кипер ытларах килӗшет. Ҫак ҫывранса тӑракан кипер тӑрӑх карапсем нумай пулмасть ҫӳреме пуҫланӑ. Фолкер урапи Шотландири шлюз тытӑмне перлештерет. Хут ҫӗр тонна ҫӗклеекен кипер пилӗк минутра ҫӗр сакӑр вунт градус ҫывранать. Ҫаврӑнма сакӑр чечникшӗ перӗтмелӗх энерги те ҫитет. Ӗметленме пӗлни сире таҫта та ҫитерейӗ. Урӑхла каласан, малашне каҫса ҫӳрес кипертен хӑрама кирли мар. Вара эсир те тепӗр ҫын валли кипер хывайӑр. Then two others may follow.